Ay tüweleme. Yegencigim yegencik. Gowmy? Gow. Süýdüň ama getirmäkäň boşadypsyň döküp. Salam Satyk daýy. Salam gowmy yegen? Mama mamka. Mamaň öýde. Ejem eltip gel diýdi, gyzganjak süýt ugratdy. Aý, tüweleme, süýdem-ä sen getirmäkäň, boşadypsyň ýolda döküp. Sen bar-a, aşhana goý süýdi, mamaňam öýdedir. Özem ýa çöregi tandyrdan çykardy, geljek diýdi. Tüweleme, oňarypsyň-da. Sen süýdüňi aşhana goý, mamaňam öýdedir. Bale. Gyzganjak süýt içeli. Aý, sen gapyny açyp bilmeýäň, men açyp bereýin. Gel! Aý, berekella!

Şatlyk, hamala biz seretmeýän ýaly Jerenem günde bir zat ugradýa. Aý bolýa-how, dadyraýyn diýenirden-ä süýtdir täre. Dadyrjak bolsa öz öýüne çagyrybam iýdirip-içirip bilýär-ä. Maňa-da ile-güne çykmana ýüz gerek. Gülsara gaýynyna seredesi gelenok öýdýän, iýdiresim gelenok-a. Sen wakaň zat diýmejek bolýan welin. Bolýalaý-how. Goşulmasana. Ejeme özümde ýoşuk bilen duýduraryn. Şu hojalyga meňem dahylym bardyr-a. Ýa hiç zada goşulman ýaşaýynmy? Gelin, ýaňyja biri mama diýdimi? How eje, Jeren süýdi guradyp dur. Gyzjagazy geldi. Waý, tüweleme, tüweleme. Gülsara jan, süýt çyg durmasyn. Derrew bişirgin, balam. Daýza, Jeren bizi azara goýmajak bolup. Süýdi gaýmak gylja edip bişirip oňradaýypdyr-da. Baý oňaraýypdyr. Jeren janyň sygyrynyň süýdi ýaglydyr. Ýogsa-da biziň süýdümiz bilen goşup basyraýmaly. Daýza, biziň sygyrymyzyň süýdi ýagsyzrakmy, nämemi? Geçen gezek goşdumam welin, kesildi. Zyýany ýok Gülsara jan. Bir gezek aýry basyraýarys. Daýza, öňki çekize gatyklamyzam näme etjegimi bilemok men-ä. Ählisini goňşulara paýlaýaňyz. Iň bolmanda satdyraňzogam. Waý-waý, Gülsary, ak zat satsaň bolmaz-a. Onsoňam biri göwün edip iberen zadyny yzyna gaýtarmak bolmaz-a. Adamyň göwni çigidiň gabagy ýalydyr. Onda ak zat satmak bolanok diýip, şäherden oba gelip mala seredeýin. Hözirinem goňşular görsün. Eje. Jana. Ejejan. Biz saňa seretmeýän ýaly-laý. Gyzyň her gün bir zat ugratýar. Ana ýaňy süýt ugradyp dur. Hä özem çörek bişirdim, çöregimi alyp barjak diýipdir. Näme indi biz oba masgara etjek bolýamkara? Eje, oň öýi aýratyn, ýeri aýratyn, bir öz maşgalasy bilen bolsa bolanokmyka? Onsoňam o giýew oňa hiç zat diýenokmyka? Eje, iň bolmanda sen bir şoňa bir ýuwaşlyk bilen duýdur-a. Ä, goňşular näme pikir eder? Şatlyk ejesine seredenokmyka diýip pikir eder. Waý, oglumy! Türkmenimizde gowy däp-dessurymyz bar. Gel okaram, git okaram, gelmeseň, gitmeseň, orta arada döwül okara diýýär türkmen. Okaram diýýändir türkmen. Wah, eje, oňa düşünýän. Aramyzda bir iki köçe bara. Günde-de bir goňşa korabamy, ondan hem goňşular häzir şa ejesine seredenokmyka diýmezmi. Bar-a özümizde. Süýdem bar, çöregem bar eje. Sen özüň ýuwaşlyk bilen şoňa duýduraý, ugratmasyn hiç zat. Oglumy, Il-gün aýnadyr, oglum. Hemme zady bilýändirem, Hemme zada gowy düşünýändirem. Onsoňam Jeren janam sen ýaly meň çagam-a. Olam sen ýaly meni söýmäge haky bar-a. Wiý, ýogsa-da. Ýör gowusy, gyzygym süýt bilen çörek iýeli-le. Şeýdelmi-aý eje? Hawa. Hawa-la. Şatlyk, men saňa gowurdagyň üstüne ýumurtga çakdym-a. Aý sen ýumurtgaň özüňi menä eje bilen. Özüňi ýaý balam. Şeýtsen aý eje. Süýt iýmeýänimize näçe wagt boldy? Ejem ogly kimi görse şoňkulyk şulam.

Wiý, mama, wiý, mama, düýnem geldi, näme? Wah, çaga! Sizi näçe göresemem maňa azylyk etýär, balam. Sen-ä meň iň ýakyn joramyň ady dakylan. Mama, enem seň joraňmy? Onda-da nähili jora? Çaglykdan elimiz aýry gidenokdy. Mama, sen aglaýaňmy? Ýok, balam. Mamalar hiç haçan aglamak. Wiý mama, öýtüp Pälwan daýymyň doglan güni hemmämiz üýşüp gidersek. Nesip bolsa, hemmämiz üýşüpjik gideris, bawumjagam. Wiý ýogsa-da, ýör men saňa goja bir zat görkezeýin. Ýör.

Hä, şuň üçin ölüge timar berilýär, suwa düşmelimi? Eý, tekge, suwa düşmeli däl, how! Hany sen garna tur alynjak diýdiň dämi? Şoň timarlaýyş işini. Eýýäm kelleden çykdy. Kän gürleýäň zat bu sen. Gürläp meň kellämden çykardyň eýýäm. Men gürleýän. Näme üçin gelenim ýadymdan çykdy, how! How, sen kän gürleýäň, how, şondan ýadyňdan çykýar. Ýör, ýör. Üstünlik bol, ýör. Aý, Geç. Geç. Geç ay. Geç ho. Geç. Sen geç diyen ho. Ey men maşynar menden zorumaz bindi gir de ho. Sen gir ho. Gir değil yaka girsen ho.

Ay hökman ne la yok Can ağam yor ilk sugda da yor şu aynan gör ay. Ey sen ne ayın adam ay? Ne ayın adam? Ey men şondan gelip o bir başlığımla salanmış gitmeden bolmaz ara. Doktor ya adamsın

Geçdikki jan, edil özüňe gelen ýaly bolgun. Mekan jan bar-a, gördüňmi garşamsyzy? Gön tanandyr. Bagyşlaň bolun, ýa şul men Mekan-a däl. Mekan? Ýa, we, eý, men bar-a, eý, şo bir hili bulaşdyrdymy? Neme, Mergen-laý, Mergen. Hä-hä, Mergen. Mergen, Mergen jan bagyşla. Ýo, ýo, Mergenem däl men. Mergenem däl? Ýok, meň adym Söhbet.

Men Oraşyň ogly. Ana, ana, şu Oraşa wa, owada çar diýädiler da, ho. Çar diýädiler. Aý, muň bilen wara. Owa. Gitjikak, gaty ganzy boluşýardyk, ho, ýaplarda. Eşek münüp, ah edip, aý, goýny ýapdyk. Ýöne, agam, bagyşlaň welin, men. Şäherde önüp ösdüm. Oba bir gezegim gidip göremok. Ýok, men gitjikligin diýäne git gitjikkan. Aý ýok, ýaşul men eremler hem şäherde. E, e, eren. Ýa, mama. Mole o zatlar hiç lam. Näme hyzmat, näme gulluk bar. Aý, bize şol mebel açykda bilen aýna, aýna. Täze çykan bar-a. Biziň Timar mebel aksuarlarymyzda siziň islendik Harytlaryňyz bar. Özem elýeter bahadan. Aýa, gördüňmi? Aýtdym-a men ow. Bekge, görkezişdirdiňmi özüň, düşündirdiňmi? Başlyk görkezjek bolup durdum, ol şu başlygy tanýan çagalyk dosty diýdi-de. Bir salam edäýe diýip ol. Hawa, ikinji gatda bar diýýär biziň almalar. Garaýyň. Hawa. Bagyşlaň welin,

Kellebaşaýa garasala, mellege seret, sygyr sag, üstüsüne-de günde myhman, nämemişin, gelen myhman öz yrsgy bilen gelýämişin. Şo myhman öz yrsgyny öz öýünde oturyp iýse bolanokmyka-agy? Wah! Waýy! Ejem çaga diýär. Alýo, eje. Hawa, gowmy eje? Hawa, gow, da, şükür özüňem gowmy? El iş edip otyr neje? Hawa. Hawa, eje. Hawa, hawa. Bil, a, şuň sesindenem ýadaw. Ýok, lagaja sygyr ýatakda däl lagy, el iş edip otyr, näçe. Gapymyza bir öküz daňdylar bol, sesi gaty şoň. Hawa, eje. Bor, eje, özüm jaň ederin. Bolýa. Sag bol, eje. Wah wah ejem jan. Wah eý. Ajykdyňmy? Al janawar. Men bolmasam aç ölersiň senem. Gorrakmy? Ýokarrak. Berat agam, timal bizde hil bar. Gaýtdy! Ana! Haa. Gördüňmi? Aý, Myrat turnik omaljyga ýa. Eý, turnik däl how. Şu eşik asylmalyda şundan. Ha, gerejiňi galýaň. Hawa, gerejiňi alýaň. Ýene galdyr, ýygnaýa. Hawa, ýygnaýmaly. Ana. Ana. Özi gitýärem, gelýärem.

Sen diýdiň aýa. Hawa, şu diýdi. Tanaýan. Tanaýan. Gördüňmi? Başlyk meni tanansoň, gowy zatlar maslahat berdi. Gördüňmi? Agam, başlyk seni gowy tanady. Ýöne sen ony tana bilmediň-da. Ýa ol näme diýdiň? Kimdir men diýen. Tanamaz aýal seni. Tanamazmy? Tanamazmy? Tanamadyk çyran bolýar. Agam aýtma. Başlyk kiçika oýnamadyk-a.

Men şu görnüşini gowy gördüm yani. Şu görnüşi mi? Hı. Şu görnüş. Bu düş. Şu görnüş dedim şu görnüş aga. Öýde islenemde şu görnüşi gowy gördüm. Bolly aga Bolly, mazar. bolly, bolly. Aga aga. Şundan näçe gerekdigini özüň ay- ölçek aýt. Öý. Awa ölçekim. Ölçegini aýtýaň. Alýa şundan Bolly. görýän. Bolly mi? Ahyryň bolly aga. Ýadatdyň aý. Gatar kyn ola gerek zatlar. Görýäňdämi? Sen geleňde bütün obam ýigdeler Sen geleňde obam geýer begresin. Pälwan uzak ýaşa ezizim. Sag bol ezizim. Janyň sag bolsun. Sag bol ezizim. Siziň barlygyňyz meň barlygym. Aramyzda elmydama maşgalaň arasynda başyň dik bolsun. Dünýäm ýaz maňa, dünýäm saz maňa, Näçe näz etseň-de gülüm. Şul aýdymlara saňa ýazlan ýaly edin. Sag bol ezizim. Uzak ýaşa janyň sag bolsun. Sag bol. Bileje ýaşa. Çaý içeliň. Sesiň bady ýatmasyn. Hany men nahar göreýin. Sen hawa, çaý suwa seret ärini. Bular ýetip gelýändirler. Hany agam nirde ka? Aha. Geldiňizmi? Agam salowmaleýkim.

Ýada manjyk geldiňizmi? Oňarpsyňyz, sallapsyňyz, gowy, gowy. Şeýdiň-ä, begendirin-ä. Hança aýja aşçyň, gowumy ýagdaýlaryňyz, öý içerileňiz? Men size gowy tüňşäň çaýyny içireýin jigijikler. Aý, sag bol, agam. Han çaý içip oturyň. Sadykjan, ne, garaşyp alyp gaýtmak kynmy ejemjigim? Wah, agam alyp gaýtjakdym. Görmän geçmäýin diýip dur-da, sen baryber, barýan diýýä. Ömrüni hiç oňarman ýaşaýar. Siz oňarýaňyz a boldy da jan. Başladylar ýene. Bar git alyp gel, bir ädimem pyýada ýöremesin ejem. Ýene penman. Hany gohlaşmansana how. Şu ýere adamlar bar işini aladasyny taşlap gelýäda how. Wagt pul. Şeýlemi Şemşat? Waý, meni bir öz dawaňyza goşmaň. Öňem aýtdym, gaýrat ediň. Men hiç kimligem däl. Hany beri beriňiz çakmaňyzy goýuňsana how. Körpe diýip bar iş meň üstüme goýýaňyzda. Bir zat bolsa bar nagaraňyzy meň üstümde döwýäňiz. Aý türkmeniň kiçisi bolanyndan diýipdir a türkmen. Çekiber daga galaň näme. Gülsara. Ha. Senem ä bäbejik alarça wagt boldy. Siz bäbejik alaňzokmy? Şu dikgirdäp girip çykyp ýörsüň. Sizedem ä wagt boldy. Selbi, alarys dagay näme ýaşymyz bar intäk, dogry dämi? Aý gün diýeniňem geçip dur. Bizä berenok. Berse bir mündem durjakkä. Baran lukmanlamyzyňam bary ikiňizem sagat diýýä. Merjen, Merjen jan, ruhdan düşmesene. Siz entek ýaşa. Geljegiňiz öňüňizde. Ruhdan düşmäň, hemme zat gowy bolar. Indi Merjene-de bäbejik almana çak boldy. Toý edenlerine näçe ýyl boldy? Biz-ä entäk ýaňy toý etdik. Çaka bir eýýäm boldy. Ýöne eliňe-diliňe bitýän zat barmy näme? Allaň özi bermese, alajyň näme? Ýogsa haýsy zenan eline bäbejik alyp o bäbejiginem sallançakda üýräsi gelenok. Nesip bolsa bizem siziňki ýaly şähere göçüp şäherden jaý alsak bäbejigem derrew alarys ha. Näme? A gyz Gülsara agzyňdan çykýany gulagyň bir eşidýämi? Gülsara. Şähere göçsek diýýär-ä. Sen körpe, daýzama kim seretsin? Nesip bolsa şäherden jaý alsak şähere göçsek ejem Şatlyga ulagam alyp berjek diýýä. A gyz Gülsara, siz diýýäniň kim bolýa? Wiý, kim bolsun, Şatlygy kimiz bolarys-a. Gülsara, daýzaň näme? Oňa sala saldyňyzmy bir? Waý, daýzamam ýok diýip durasy ýok-la. Esasy zat Şatlyk bolýa diýýä. Gülsara, diýýän sözüň näme gyz? Mellegi jaýy daýzam satdyrmaz. Düýe garrasa köşe üneýär diýýäňmi? Daýzamam ýok diýip durasy ýok-la bize. Adam düýe däl. Onsoňam daýzam intek garranok. Waý, garry bolmasa-da iňňirdisi ýetik. Siz-ä ýaşaýmansyňyz şol öýde? Bizem ýaşap gördük şol öýde. Ýöne daýzamyň beýle iňňirdisine meştmedik, ýamanlygynam görmedik. Aý, hawa-da, garryny meň başyma taşlap göçüp gaýdandan gürrüňem başgaça bolaýýa-da. Gülsara, goý gyz, bolan bolşuň näme gyz? Agzyňdan çykýan gürrüňiň näme? Bizem ýaşadyg-a şul öýde. Enesi eşidip häzir bir hilek bolaýmasyn? Dogry aýdýaň, Selbi. Ogullary eşitsede halamaz. Beýle sözleri aýtmasaň gowy bolar. Şony diýsene Merjen, men-ä Gülsaradan garaşmadym bu gürrüňlere. Ýörüň beýdip oturmalyň, aşak düşeliň, garaşdyrmalyň, oglanlaram garaşyp oturandyr. Ýörüň. Iki günden menem şähere göçüp gitýän. Onsoň-a görmäge zar bolarsyňyz. Näme diýýär? Şähere göçýän? Dur dur dur dur dur. Ýene Gowurlygy boş nireden ýerden tapdyň? başlat. Gowurlygy tap. Gowurlygy nireden tapdyň? Ýene boş ýertbä guradyň-aý. Göçmek gurruny nireden tapdyň? Ha, oýny batyr. Oturyp oturyp bir zat tapaýaň-la. A ejeme kim seretmeli onda? Ejemem alyp gitjek. Diňle sen meni. Ejem hiç haçan şähere göçmez. Sebäbi elmydama bize aýtýardy kiçiligimizdenem, Şuly öýe, şu ojaga kakaň mähri siňendir diýip. Ejemiň habary barmy bu zatlardan? Ejem men aýtsam göçer. Intak aýdamok ýöne aýtjak basym. Gülsara bilen maslahat et. Anna ne biz biziň pikirimiz gyzykly dämi saňa? Näme diýär ýa? Biz o garrymy sen näme gurrun edýäň o ne? Ýa dursana sen o. Owa şähere göçdi-de onda. Nirde ýaşajak şäherde? Ýa bize aýtman jaý jaş saç jaş alana däldir şuda. Hmm, bolup biler. Hawa maňa ýaman gyzykly boldy lan bu. Hawa. Innowator sen näde edip aljak şäherden jaý? Han aýtsana maňa. Haý ýok, inte galamok. Ýöne owadak jaý satyp. Waý. Alaryn nan. Oňa çenlem gaýnymlarda ýaşaryn.

Şu wagt eşdip dur. Näme diýýäň ow sen? Habaryňyz barmy bu gürrüňlerden? Ýok, ýok, bize-de aýdylanok. Pälwan agam, bular beterinden beterini tapyp otyr. Indi näme täzelik? Indi näme? Ýo, şuň kellesi gowy işleýär ow ana. Gaýnymlarda ýaşajak diýenok, görýäňmi? E, gaýnymlarda ýaşamak daýym bir erkege utanç dämaý. Hany goýuňsana ow gürrüňi. Nirden tapdyňyz-aý bu teňi-ow inim? Aklyň zadyň dagy üýtgäp ýören däldir-dä. Ýok agam, aklyma üýtgänok. Ýöne şäherden jaý alyp, menem özbaşyma ýaşajak. Onsoňam obada sizden ýaňa gün ýok-ow maňa. Körpe eýtmeli, körpe beýtmeli. Bar iş meň üstüme ataýaňyz. Haçan görseň, ejeme gowy seret. Hamana ejeme men seretmeýän ýaly. Sen-ä günde süýt ugradan bolýaň, çörek ugradan bolýaň, goňşa çykar ýaly etmediň-ä. Hojalygyň bilen boluber-dä. Ýagşylyk etseňem ine, Nä ýagşylyk edip, nä ejeme seredemokmy? Saňa seredeňok diýýän. Bizde de bar şo süýt. Çöregem bar, süýdem bar. Sen how bolmanam inowator sen biz körpämiz-ä biz sen şeý diýip çykulaltdyk kiçiligiňden bilýäňmi şony? Garraýa sen galsaň sen seretmeli borsuň daýy nol minnet etjek bolýar. Ýo minnet etmek däl agam sizden ýaňa köçä çykara ýüzüm galmady how. Onsoňam göçjek diýdimi göçjek. Öz başyma ýaşajak. Aý jigim galan zadyň-a bileňok.

Satmak hakda gürrüňem bolmaz. Indi doganlaň seň aýagyňdan asylyşýan, badak atýan, hile gurýan boldumy? Şeýlemi? Bu sözleriň gaty agyr degdi, jigim. Gaty agyr. Şemşat senem bir zat diý-de. Bu dawaňyza meni goşmaň diýdim-ä. Ine, uly agamyz bar. Özi çözer. Isle satyň, näme etseňiz şony ediň. Menden pul soramasaňyz bolýar. Azar bermeseňiz bolýar. Sizden pul sorajak bolýanam ýok. Sen inim diňle. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa, men saňa jaýam tapyp bereýin, gerek bolsa puluňy bereýin. Şäherden jaý alyjyk, hezil-etdejik ýaşa. Ýöne garryý bilen işiň bolmasyn. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa, men göçüp baraýaryn garryýa. Men seredäýerin, sen beýle ejeňe seretmän tonýan bolsaň. Sen tonmasaň, meni tonamok, ini Batyr. Meň elime puljagaz berip, o obadaky öýe özüň barjak bolýansyň dagym. Puluň özüňe nesip etsin. Men özüm satarynam, Özbaşyma jaý alarynam. Men özbaşdak şäherde ýaşajak. Meň şu gapdalymdan asdyryşmasaňyz bolýa. Eý, sen inim! Wah! Doglanynyma sag bol. Gowy başladyňyz başyna. Ýuwaş ine, Jemeli! Hany, şu gürrüňi hiç hili şu taýda bolmadyk ýaly alyp baryň özüňizi. Ýaş toýuňa sag boluň! Gaty gowy sowgat etdiňiz. Waý, bulary! Öýe baryp arkaýyn oturaýma. Pälwan jan,

Mal bolupdyr, mal bolupdyr. Hany eje? Ana! Balam, ömrüň uzak bolsun. Bagtly bol. Elmydama öýüňde toý bolsun. Elmydama çagajyklaryň arasynda bol. Sen hem biziň aramyzda bol eje.

Hay hezil boldy. Agam uzak ýaşa. Janyň sag bolsun. Sag bol Başyň dik Sag bolsun. Begendirdiňe bu. Ejem jan sen ne var ha? Eje jan onda bizem ýuwaşyk bilen ýöräbereli. Wagtam indi bir çene bardy. Eje sen bu gün bizde ýatyp gidibersene, agtyklaňam seni göresi gelip gitdi-ä. Men ertir özümjik ertip gaýdaýaryn diýdim. Bor balam. Şu gün sizde galaýaryn. Şeýtsin eje. Şatlyk jan, oglum, arkaýyn gidiberiň. Pälwan bilen ertir özüm bararyn. Bor eje. Pälwan jan agam, ejemem sizde galjak bolsa, menem turaýyn.

Ana garryma da geldim. Getir. Getir bunu. Hadi. Hadi. Salowmat. Waleýkim. Gowymy ýagdaýlar? Gelýäňmi eje? Waý, şatlyk. Zatlaryňyzy ýygnap nirä ugramakçy? Daň bilen. Eje biz-ä iş sapary bilen şähere gitmeli bolduk. Bir aýlyk. Waý, meň habarym ýokla. Maňa habar ber, heleý ol aýtmak ýatdan çykypdyr-da. O-how, bir şäher daş ýer däl-ä, bir on bäş minutlyk ýol, obadan gatnasaňam bolýandyr-a. Ah, seňki ýalak. Aýagymyň aşagynda ulagym bolsa bilýäňmi? Häý, bolýa. Hojalyga kim seretmeli onda? Ejeme kim seretmeli? A gelinem ä yzyna çürüp alyp barýaň ýaly. Aý, meň nahar-suwumy, eşikleme kim seretmeli? Şoň üçin alyp barýan. Aý, dogry. Hawa-la, her kim kellesine gelenini edibermeli. Ejem ýeke özi ýaşar dagynda gününi görer. Keýpiň kelläňde nim? Geler durar, daýza, alat etme. Aý dynç günler geler durarsa daş ýer dälde. Meni alada etmeň. Ýöne meni alada goýaýmaň. Bor ledi. Jaň ediň. Alada etme. Habar tutar durarys. Çaga däl-ä indi biz. Sen sag-aman otur. Geler durarys biz. Ýöräli. Gitseňiz sag-amança gidiň. Ýöne meni alada goýaýmaň. Jaň ediň. Bor eje, bolýa. Saga man otur. Saga man otur. Bolya, havar tutar durarız biz. Sen sen gir Recep Burma. Şuraya gir Recep. Sen gir Recep Burma.

Näme edip ýörsüň bir edýän goýýan zatlaňyza hem bir maslahat zat etmeliler maýny bir Haň gönnesene haw. Aýtdym agam iş sapary bilen barýas diýip. Ondan hem çaga däl haw. Her bir ýören ädimi yzarlap ýörsiňiz we. Eý garaz netiň aýtmak däl nä. Men aýtjagymy aýtdym agam. Agam gaýrat etde maňa akyl bermesene. Meň aklym özüme ýetik. Bizem indi çagaly, maşgalaly adam. Hany sen gürrüňden gaçmada dogrujaňy aýtsana. Näme etjek bolýaň saňa düşünip bolmadylaý inim. Agam, siziňem öz aladaňyz özüňize ýetik. Her kim öz aladasyny özi edýär. Menem öz aladamy özüm etjek. Onuňam meň işime goşulmaňsanaý gaýrat ediň. Hany haw sen azjyk sesiňi haýallat. Nähili bir hil men seň agaňdyryn. Ýadyňdan çykarmadyk. Ýo, bilýän agam şu taýda duraý biz düşüräýik. Ene durdum. Hawa. Düşüräýdik agam. Hawa ene durdum. Bolýa. Sag bol, sag bol. Sen inim diňle. Saňa bir kagyz gürrüňim bar. Durmuşam özüňçe ýaşamalydyr. Aýalyňam diňlemelidir. Ýöne hemme zat öz çakjagaşy bilen. Bir zady ýadyňdan çykarma. Garry bilen ejeňi taşlap barýansyň. Barjak ýeriňde-de ýüzüň gülmez. Gelin saňa-da degişli şu gürrüňler. Bar indem janyň sag bolsun. Ýör. Bekga. Ho başt.

Şu stena atylýar däm göni şula. Hawa. Hawa. Oturdylýar ýerinde. Düşündim. Şunu bara bolşy ýalak düşündirip gaýdyp bara müşderilere. Doly we dogry. Yo, arkaýyn ol başlyk. Özüm dakyp gaýdýan ýerinde bar, oturdyp gaýdýan hok bolýar. Özüň dakmak gerek ýaly ussa olanlar bara. Bolýar şolar näme de, başlyk bir münçik jaň gelýär başlyk, bir münçik başlyk. Ullaş. Hawa. Alýo, ho, Maral. Başlygyň näme diýen bilýän? Başlygyň näme diýen? Başlygyň näme diýen? Ha? Haýsa ýaly? Uý, näme? Ha? A, geneje gelme. Bolýa, bolýa, arkaýyn bola. Geneje geldi diýer. Ha? Geneje gelipdir abe. Nira. Hamletiň dost ýurdy ýara. Bolýana gelsin hep birden. Aha. Sag bolan, saňa da ýalkym. Asalom Arkma. Gowmy, arma? Şu haýyrly senagat diýä. Şu täze ýeriňiz. Şu taýda dämi? Hawa, hawa geldim. Geldim. Ora. Boldy bardym, bor. Aha. Salam aleyküm. Wa aleyküm ho. Am gowmy? Indi watyr näli? Geldiňmi? Hawa gowam. Gowmy özüňden? Hawa, gowja geldiň da. Hawa ýagşy. Ejem hem köp salam aýtdy. Wa aleyküm assalam. Gowmy ejem ýagdaý? Gowam. Sen garaş häzir men bir ýerik baryk gaýdaýyn bolýamy? Bolýa. Dur bir otaýda.

Başlyk, mümkin bolsa başlyk. Bol çaltrak gürleşsene, beý, bä, senem maňa. Aýtdym-a men başlygyň ýanynda dur diýip. Bolşuň nähili aýdaýyn? Bata. Boldy, boldy, bolýa. Bolýa diýen, bolýa. Bolýa. Bolýa, arkaýyndan, bolýa, bolýa. Bolýa. Bolýa diýen, bolýa.

Oglanlar özüm aýdar. Eyvah. Belli lan. Wow. Şeýle ýer aýmany. Keňden şunça wagtlap daşynda garaşdyňmy? Aý, şu taýda garaşaý diýemsoň. Gowumy, öý-içerler saglykmy? Ýagşy, gowy. Ejemiň taby näle? Gowy, ýagşy. Gowymy Genjem dagam? Gowy, gowy. Seret, sen iş diýdiň-a? Hawa, iş. Iş diýeňde bar-a, inim, bärde kabinetde oturyp işlemeli iş-ä ýok. Sen ýükçi bolarsyň, inim. Ýükçi? Hawa, ýükçi. Indi gelen ýükleri beýläk geçirmeli, ýerleşdirmeli, atyşdyrmaly. Bolýar, boraň.

Bularam täzemi söhbet? Hawa, aýtmaýaň, ýerden Her jaýda birini goýasyň gelýär-de. Ýa muny odanynda söhbet birjigini bir alaýyn-da täze ýyldan öň. Waý, bekge! Şuny gowy gördüm-de. Şuny. Bir ulag oklasana. Ho, başlyk! Ho, başlyk! Şuny bir ulag oklap gaýt.

Ha goýaň çüýňüň şutak trubkaňy. Goý çüýňem. Menem goýaýyn indi siz üçin men. Menem goýdum indi şunu. Birinji ýerde sapagyňyz, ondan işiňiz edip bolaňyz, soňuz bir saat, iki saat dur. Telefon oýnamaga rugsat bar. Ygtyýarjan sen näme? Köşegim sen men ýokam jiýleňe. Sen käýýat, sen seretmeli. Sen terbiýe bermeli ha. Bolýa kaka. Gepleşdik-ä üçümiz, köşegim. Menä üç oglum bar diýip, ýere göge sygman ýörün. Çagalaram kakasyndan ögrenýändir-dä. Kakasynyň ejelerine üns bermeýşi ýaly. Hany geçiň oturyňyz-da üçüňizem. Bar sapaklaryňyza ýetişiň, daway. Üçüňizem bir laý barlajakdyryn sapaklaryňyzy. Gepleşdik-ä öň meseläni, how.

Pälwan, sen biderek ýere kän janyňy ýakýaň. Wah, bidereg-ä däl-de ol ene. Ýüküň biri çekmeli-ä maşgalada. Diňlänoklar-da, diňlänok. Diňlemezlerem seni. Sebäp seň aklyň hiç kime gerek. Düşünäý, doganyňam indi çaga däl. Çaga däl-de wah, onyň dogry. Bor, goýaly-la ezizim şu gürrüňleri. Hany sen gowsy aýdyp otur haň agaň sähet belledimi toýuny nädýä. Pälwan sen doganlaň üçin mydama ýagşylyk edip gezýäň bilýäňmi? Mydama ýigrenji bolýanam sen. Saňa uly uly diýip kynçylyk bolsa saňa ýüz tutýalar. Galan wagtam seni diňlänoklarm. Bolýa. Doganam diňlänok, öýümde çagalam diňlänok, gelnim diňlänok, men saňa häli, senem-ä diňlänok meni, men häliden bäri saňa bir zat sorag berip otyryn-a, agaň bir toýdan gürrüň açjak bolýan, sähet barada gyzyklanýan. Men seni diňlämokmy? Pälwan, men seni haçan diňlemedim? Aýt, haçan diňlemedim? Ne şu wagt goýarly diýsem diňlänok-a meni? Men saňa sorag berdim, agaň haçan sähedini aldy, toýuny nädýär diýsem diňlänok-a meni? Men-ä saňa göwünlik berjek bolýan. Senem, senem hemişekiň ýaly meň göwnümi döwýäň. Eý, borlaý. Bolýa, Selbi, goý şu wagt seňki artykmaçlaýow, artyk bolýa-laý seňki. Meňki artykmaç bolýamy? Meň gepim artyk bolýamy saňa? Aý, hawa-da, doganlaň ugruna ylgamaly bolsa iki paý berlen ýaly. Meň bolsa meň gepim saňa artykmaç gelýämi, pälwan? Sen meni asla adam hasabynda göreňoga. Eý garaz ýüküner çeker diýýä bir çekmeli bor-a bu durmuşyň derdini aladasyny. Ýadyňa düşýämi ikimiz ucagas jaýa başda göçüp gelemizde ne bir üýtgeşik goşumyz bardy ne bir gap-gajymyz bardy ikijigimiz bileje nähili nähili bir sadaja durmuşdan başladyk ikimiz şu günleň başyny. Garaşa firmaň bir aňyrbaş çäýnek käsesinden bir kiçijik dükan açypdyk, ýadyňda bolsa. Ähli arzuwlarymyza ýetdik, indi näçe sany özümiziň dükanymyz bar. Hatda seň ulanýan gap-gaçlaryňam bar, garaşa firmaň zatlary. Nämesini, näme kemçilik edýänini men düşünemok. Pälwan, bu gürrüňleň arasyna biziň durmuşymyzy goşma! Goý, Selbi. Kem zadyň barmy, seret çepiňe-sagyňa. Hudaýa şükür, ogul ýerinde ogluň bar. Bir gülala-gül durmuşyň bar. Şu günler arzuw edip ýetmedikmi ikimiz? Sen meni adam hasabynda görýän bolsaň, men saňa näçe aýtdym? Men ýaramok, pälwan, men bejer galmaly diýip, näçe gezek aýtdym. Heý, bir gezek diňlediňmi meni? Heý, baş galdyrdyňmy meň sözüme? Jogap ber, pälwan, jogap ber! Şol ejem, ejem, doganlam, doganlam diýip, il-günde-de seňki ýaly ejeli bar. Goý, goý, Selbi, goý. Näme kem zadyň bar? Menem-ä seni ynjytmajak bolup-ow, depämde göterip gezýän seni. Sen asla men adam hasabynda göreňow-a, pälwan adam hasabynda göreňok meni. Mydama bişükürdar-ow Pelüsen-aý, mydama bişükür. Şükür edeňok sen. Ýene men günäkär. Ýene men günäkär. Mydama gaharyňy menden çykarýaň. Men haçandan bäri saňa ýaramok, men bejergi almaly diýip haçandan bäri aýdyp ýörün. Şol ejem, ejem, doganlam diýip, il-günde-de seňki ýaly eje bar. Eý, menem ýurdumyzda bir ýerde dogtor bolsa sen görkezip, seň aladaňy men hiç zat etmän ýatan ýaly etdiň-laý men Selbi. Menem bir ýerde seň bir alajyň bolsa ugruňda ylgap ýörün, seň asyl seň keseliň sende bir Sen was-wasalygyndan bu kesel laý. Boldy indi menem ýadadym irdim şu gürrüňlerden. Ejem, ejem, ejem, doganlam, doganlam, ýadadym şu durmuşdan. Ejem ogly sen. Bes et! Men indi saňa gurnap beren şu durmuşym saňa ýaramaýan bolsa dört däl-ow ana on dört tarapyň açyk. Otyar. Ejem bilen kakam näme üçin sögüşýärler? Ýa kürperäp gelýär. Şonuň üçin hem kitabyňy oka kitabyňy. Oka kitabyňy. Eý, gazak! Senem golaňda näme körpe? Bi. Oka kitabyňy. Ötür kompýuteriňi. Agam o saňada waşgata degişlilaý. Ýy boý. Ony saňadam a diýdi, kakam öýk kitap oka diýip. Ýy, kakam sizem maňa tabşyrdy.

Haçan görseň aýnaň öňündedä bu gyzam. Gyzym gyzym otyrmyň sagaman. Eje geldiňmi gyz gelingem eşitmändirin. Aý geldim işdede biraz ýadadym gyzym. Gowmy özüň. Gowy eje. Wah gowluň bar bildir ýa haçan gördüň şu aýnaň öňünde özüňe serenjam berip ýa tik tok oýnap otyrdyň ýa efirde otyrdyň nämä gerek gyzym şu zatlaň bir ýok etsene gaýrat etde özüň ýadaýan başyňdan. A eje näme işläýin öýde. Wiý näme işläýin. Muňa Şatlyk hä diýmän geler Şatlyga bir nahar bişirdiňmi? Aç geler-ä ol. Eje men nahara ökde dälä nahara sen ökdä bilýäňä. A gyz, Gülsara, haçana çenli gaýnyň ýa-da men bişirmeli iýjek naharyňy ýa çöregiňi? Senem indi bir maşgalaň gelni bolduň-a, nesip bolsa çagaň bolmaly, olary terbiýe bermeli, jan gyzym. Onsoňam aňyňdaky sakgyjyňy aýyrsana gyz, haçan bolsa watjyl-watjyl, watjyl edip ýörüň, ýok et sakgyjyňy! Çaý demlediňmi? Hä diýmän, Şatlyk geler. Aç geler özem. Ýoldaşyňa derrew çaý demle. Nahar-şor taýýarla. Eje! Gel, gel. Agam mümkinmi? Gonşaň gel. Arman, salam aleýkum. Wa aleýkum. Ogmy ýagdaýlaň? Jaň sagmy? Şükür. Gel geçin. Neyim işlen ýagdaýy näýli? Hudaýa şükür agam gowy işler gowy. Ýetişýäňizmi? Hawa ýetişýäs. Ondan öň Maraş agam biraçyk bir zatlarymyzda arzanlaşyk edemiz. Soň hasam söwdamyz gowy boldy. Hudaýa şükür gowy bolýar. Bir şol internetden gelýän sargytlar köpräk gelýär. Hudaýa şükür täze ýyla ýakynrak da ondan işgär sanyny biraz köpeltmeli bolýar. Oňa da nesip bolsa bir Bäş, on sanak işgär täzeden diýdim. Ýetişer saňa. Ýöne meýilnamany öňde goýandyr näme? Seretişdirseň. Bolýa, bolýa, tanşalym bilen boljak iş diýdim. Agam barabir soraşmanrak hereket hem etdim welin. Näme boldy? Körpe geldi. Iş sorap. Ondan iş alaýdym men hem. Hany bir Öňki obadaky iş näme arada şähere iş sapar diýip gaýtmadym ol. Obadaky işinden çykypdyr agam. Senem aldapdyr. Ýo, aňdym-la oň sözlerinde bir ýalan bardygyny aňdym men oň. Şäherde-de barmadyk ýeri ýok eken. Iş tapmandyr. Şeýdibem meň ýanyma geldi. Eý hawa-da. Menem jigim diýip iş alaýdym agam. Hawa näme iş edýär bizde. Ay şu ammarda yükçe edip yerleştirdim. Ay ho gonşan bir edil bir ammar ammara dagyn bir öz inine ha bir çirek bölüm bir bölüm başlyk zat da edayim ilkin indi ha. İşlesin görsün dedim de ağam. Menem sen elinde az yük çekmedim ha. Ene näçe ýyl bäri işläp ýörsen agam? Körpe bolýar da. Tözem okdarow, tözem okda. Ejemiň bir habary barmy bu zatlardan? Ýok. Hawa ýagdaýlar nähili? Aý sesini hem çykaranok, gelýä, gidýä. Şo çagalary bilen gaýynlarynda bolýa öýdýä. Gülýär garry taşlap muny bolup ýörşüne seret. Ahyry bilýän-ä aýlanyp-dolanyp şular ýa bir ýa gaýnym bor, ýa ýene bir zat. Eş biziň tohumymyza daýyn gelişmeýän zat bar ol gaýnymda ýaşap eýdip-beýdip günüň görjek bolup ýörmek. Ýo men oňa näçe aýtdym agam arzan jaý bar al şu wagt diýip. Ohow, nämäň jaýy-ow, nämäň jaýy? Nämäň yşkynda, nämäň kül-külüne düşüp ýörsiňiz-aý, ýa meň bilmeýän bir zadymam, nätdiňiz-aý muny, ýa senem şo, şol ugurdamy? Ýa bir zatlardan meň habarym ýok, ýa bilemok. Hawa, puly nirden almaly ol? Hawa, jaýy nirden almaly, jaýa puly nirden almaly-ow, ol pulsyz bazara baraňdan kepensiz göre girdi ýa, ol. Işinemä sen tap beripsiň o indi jaýy nirden nägile almalymy şol. Hany obadaky jaý satjak diýda. Nämäň satjagy? Nämäň satjagy? Nirden tapýaňyz aý şunýa gürrüňleri? Ýa sen hem şoň ugrundamy? Ýa men bilmeýän bir zatlam barmy? Ýok how agam. Näme gürrüň tapdyňyz how bu taýda? Hany körpäň edip ýören zady how agam meň hiç zatdan habarym ýok. Ä inim Doglan günümde gepleşdik ya şu meseleleri hemmämiz üýşüp. Ýapyňow şu satjak goýjak gürrüňiňizi. Şu gürrüňe deň soňky sapar gelişiň bolsun. Men size janymy ynanýan-ow, inim siz menden gizlenip ýa bir zatlar edip ýörsüňizmi? Näme edýäňiz-ow? Şu menden bir rugsat menden bir habardan ýekeje işiň başyna baraýsaňyz, erteki gün göwnüňize degerin. Bolar, bolar agam. Tur işiňle bol. Özüňem işgärler bilen mylaýym gepleş how. Dogry. Agam. Şu nememi bölüm başlyk edeýinmi? Bölüm baş. E getir onda men öz stolumy beräýin oňa. Ýükçi bolup işlesin. Bar. Ýük daşat. Bar. Özem gapyňdan geläýmesin. Bar. Nämeler bolup ýör-ow, näme bolup ýör-ow biziň tohumda. Bizden däl ýalaý bu çagaý, bizden däl ýalaý bu çag. Ejem dagy neşdäýsin bu zatda ýürek ýarlaryň. Eý hawala özünden bolly. Bular bara. Kakam dünýeden ötenden soň hor-har etmejek bolup körpe-körpe inim-inim. Al-al gel-gel ber-ber meh-meh.

Menem öz paýymy aljak. Ýo, Şemşat, men saňa aýtdym-a. Diňe körpä degişliläle, bizem şo enataň çagasy dämi? Şo paýlaşylsa, deň paýlaşylmaly. Düşünişdikmi? Bor, Şemşat, bolýa. Bor, sag bol. Bolýa, sag bol. E, göwünme bolmasa, sen soňky döwür ataň öýüňe köp gitýän ýaly. Hoi, ejemiň öýi Öz öýüm goý, ýat ýere gidemog-a Sohbet. Seň öýüň ine şu taýy. A o ýere sen myhman. Onsoňam edil juwaça dawaly ýerde görünmeseň gowy bolar Şemşat. Ataň öýi bolsa-da. Şo ýer satylsa, baý dawa ederin. Näme dawa etmen? Ederin. Aý satylasy ýokla. Şatlygym satar öýdemok. Maňa satylandan satylmany gowy söhbet. Ýöne satsa? Näme sat? Menem öz paýymy aljak. O näme sen paýyň bar mı taýda? Oý, hawa. Hemmesi alýara, menem aljak. A hemmesi ölse senem öljek bolsaň. Toba diý söhbet. Beh. Sen menden dynjak bolýaň öýdýän-ä? Öz gepiňe görä gep aýdýan. Men senden dynmak üçin aýdamok muny. Goşulma şo ýere. Hä biri gelip ikimiziň aramyza goşulsa gowumy? Ýakarmyşa saňa. Ýa nä kem zadyň barmy? Hojalykda näçe zat bolsa artykmajy ýok. Häý. Meň diýenimi etseň-ä. Men seni diňläp, diýeniňi ede-ede gelýändirin. Ýöne gaýrat et. Doganlamyň arasyna, atamyň öýüne goşulma. Men seň doganlaň bilen araňyza goşulamog-a. Bolýanaý, näme etseň şony etsene. Ýa meňki ýalňyşmyka? Guwanç. Haw. Näme etjek biderek goşulyp? Ýok. Hökman goşulmaly. Näme üçin? Olar bar mellek jaý satyp, pullaryny paýlaşmaly, menem gyrada synlap durmalym olary. Ýok, sen ýalňyşýaň. Şu wagt öz paýyňy talap etmeseň, Ertir gelip, seň jaýyňam satyp paýlaşjak bolarlar. Doganyňam bolsa öz hakjagaşyňy talap etmeli. Başyňy biderek dawa sokýaň-da. Sen öz ornuňy bil. Seň ornuň gelen puly hasaplap, maňa aýtmak. Galan zat bilen işiň bolmasyn. Özüň gowy bilýänsiň-dä, Guwanç. Ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Şu çaka çenli seň diýeniňe ýok diýmedim. Ýöne şu gezek seňki nädogry. Sen goşulmaly däl şu dawa. Men seň aýalyň hökmünde, maşgalaň hökmünde aýdýan. Saňa gowluk bolsun diýýän. Nämämiz kem? Seret, gül ýaly öýümiz bar, ulagymyz bar. Hemme zadymyz gowa, agzybirje ýaşaşyp ýörs. Näme kemlik edýär saňa? Goşulma şu dawa. Men seň aladaňy edýän-ä. Sen meň aladamy edýäňmi? Sen meň aladamy edýän bolsaň, men alty ýyl bäri, men alty ýyl bäri perzent söýesim gelýär. Alty ýyl bäri men kaka bolasym gelýär. Şeýlemi? Seň perzent söýesiň gelýärmi? Hawa. Men söýesim gelenokmy perzendi? Men näme perzent islämokmy? Men näme elimde çaga saklasym gelenokmy? Meň elimdäki zatmy Guwanç? Hudaý bermese men näme edeýin? Barmadyk gapym galmada. Barmadyk lukmanym, tebibim galmada men näme edeýin? Meň elimdäki zat Hudaý bermese men günäkärmi? Onda men günäkärmi? Bilemok. Biziň hiç wagt perzendimiz bolmaz. Näme üçin?

Şu zatlary bilibem, näme üçin şu çaka çenli aýtmadym? Men şu çaka çenli seň göwnüňe degmejek boldum-da. Günä mende bolsa. Biderek seň duluň saklap oturmaýyn. Rugsat ber, gideýin. Dur. Dur. Sen ýalňyş düşündiň, Merjen. Merjen. Merjen, diňle meni, Merjen. Merjen, diňle Goý ber. meni. Merjen. Aýyr eliňi. Diňle meni. Men seni söýýänligim üçin diýýän. Men sen göwnüňe degjek bolup diýmedim. Men hem başga maşgala alyp ýaşap bilýän-ä. Düşün bir zada, meni bagyşla. Maňa senden başga hiç kim gerek däl. Meni bagyşla. Men sen göwnüňe degmek üçin Maňa azar diýmedim. berme. Üç taýdan. Üç taýdan.

Ey Allajan. Meni bagtly halymyn hem çim bagtsyz edýän. Bize ýekeje, ýekeje perzent berseň bolmaýamy?